ku na ti decision tin'wani u kuma ku i na eighteen years ku ya henhla i swi teka swi va swi kha swi suka kwihi embilwini ku swi swo karhi lava ku swi endla mundzuku ka siku ta ti yimela na lomu langutaka ku swilo swo karhi. va ta ku byela ku ku xava vanhu lava nga na malembe mo karhi ku ya henhla eighteen na tikereke tin'wani u kuma va khuvula munhu a ri na eighteen years tin'wani sixteen years ku ya henhla va va kha va swi tiva ku munhu loyiwani i mupfini ti-decision tin'wani i ta ti teka hi yexe ende loko kun'wana swi nga lunghi i ta ti hlamulela. Ni twa vanhu vo tala va complain-a hi tindhawu ta vuhungaselo like mo languta a Soweto ni nge ti hlayi mavito ma ti tiva vo tala Soweto, Tembisa, Alexandra, Pitori Ivi hi ma December time mi languta tindhawu to fana na le ka Chavani ivi mi ya languta ka Bungeni mi ya languta Giyani mi languta ka Malamulele mi ya Bush ku na tindhawu to karhi ti nga duma ni nge ti hlayi hi mavito la tindhawu letiwani ti dumile loko n'wina mi landzela ka social media ma ti vona ende vo tala va ya kona loko vo za va twa ku ku na gidi ka ndhawu yo karhi va ya kona. ivi munhu a blame vanhu lava organise-aka ti-event letiya or swilo leswi endliwaka ka ndhawu liya a ku vanhu lava organise-aka swilo leswiya vanhu lava organise-aka ti-event letiya va lahlekisa vanhu va endla ku vana vo tala va nga humeleli loko va ri swikolweni na tiyunivhesiti va endla ku vavasati vo tala va va va va tsutsuma makaya va siya vatswari na vana va ta hala joni. va endla ku vo buti vo tala va nga sapoti vavasati kaya loko ku ri masiku vavasati kaya kumbe va nga sapoti vatswari ma swi tiva hi ti-weekend ngopfungopfu Gauteng ku va ku na ti-event ta Matsonga Machangani ivi munhu a blame vanhu lava organise-ku ti-event letiya vanhu lava i nga pfuki na siku na rin'we hambi wo va i tsake ka njhani i nga pfuki blame vanhu lavaya. Leswiwani a swi hambananga na loko u kuma ku ku na n'anga yo karhi etikweni ra ka n'wina na mugangeni wa ka n'wina i tshungula mavabyi ivi munhu a ya va fika va n'wi tshungula a hola mavabyi lama loko a horile ivi a twa ku manimani i na vuvabyi byo karhi byo fana na bya yena wa n'wi byela ku ku na kokwana wo karhi va kota ku tshungula vuvabyi lebyi va n'anga. na muporofita wa vula ku na muporofita wo karhi loko ku ri yena la ku swilo swa wena swi famba mina ni ye ka yena na wena yana kwale i ta ku endlela swi ta va kahle ku na mufundhisi wo karhi loko wo ya u ya tshama na yena mi fika mi tshama one on one i ta ku i ta i ta ku nyika counseling ya kahle ti-problem leti nga na ta wena i nga na tona ta vutomi ti ta hela. ivi i languta ku ya vanhu va lembe ma lembe vanhu lava nga na malembe ma nga eighteen years ku ya henhla se leswiya swo n'wina mi tshama mi kha mi komba vanhu hi tintiho loko mi vona kereke yo karhi yi tele hi vanhu ivi mi ku vanhu lava ku laha kerekeni liya a va kahle why va nga yi ka why va ya ka kereke liya va tshika ku ya ka kereke yo karhi. why vanhu va va tala ka n'anga liya why va nga va ya ka n'anga yo karhi un'wana na un'wana va teke decision ya yena se loko vanhu va ri ku hungaseni hala swilungwini hala ivi i ku hayi ma n'wi vona luya a organizer ku event-e liya a nga kahle i hi onhela vana i hi onhela tindzisana i hi onhela vo sesi se mi la ta ku vana lava va va hungasa kwihi. va ya va ya hungasa hi ku dzaha nyaope hi weekend loko yi ku Friday loko loko loko va nga ri na ti va nga ri na titlilasi hi Saturday va ya va ya jikajika na na na na na Gauteng liya hinkwavo va dzaha nyaope mi ya sola mani vo sesi lava hi weekend loko ti ku va vutlhanu loko se va ofini mi lava ku ta ku a tshama laha ron'wini dyambu leriya hinkwaro mi givela na sota. Loko i fanele a ya socialize na van'wana a cina xibelani a kurisa Xitsonga le kumbe a cina makhwaya loko ti ku weekend mina ni ta ku buti loyi a famba a jikajika ka joburg leyi hinkwayo a famba a rhwalela mavabyi ku ve ndhawu yo hungasela yi kona loko loko a fika ka ndhawu leyi a fika a ti xavela sweswi a swi xavela a ti xavelaka swona swona a ti nwela laha laha vo cina va va kha va cina ku kha ku hungasiwa ripela a ya kwihi a ya kwale a tshamaka kona ka room yaleyo a nga ta a hirhe ka yona or a ri na yindlu a fika a ti pakela movha garage-ini a ti nghena ndlwini a ti hungasa a ti a ti vonela makombakule thelevhixini or T_V ivi va ti tshamela kwalaya a ti hungasa loko a ri na vana vana va va va kha va tlanga tlanga laha va va va kha va ti hungasela na nsati va ti sweswi nwiwaka. kumbe loko va nga lavi ku ta nwelana ndlwini va siya vana laha loko ku ri ke ni vana lava va tlharihini nyana va va siya laha na munhu nkulukumba va famba va ya ti hungasela kwale Pitori hi nga ni nga ta ka ni nga ku hlaya hi vito va soshalayiza na van'wani vanhu or va ya kwale ka ka a Soweto or a Tembisa or Alexandra va ya ti hungasela. loko ti ku December ku yiwa emakaya nakona va ya va ya ti hungasela kwale ka ka ka tindhawu to tihungasela ni nga ta ka ni nga ti hlayi mavito se loko va famba va ya onhetela mi ta sala mi va mi ta mi ta tlhela mi va blame mi ku eyi vanhu lavawani why a nga ti ya nga ya ti hungasela a ndhawini yo karhi le Pitori or ya ti hungasela endhawini yo karhi a Soweto. mi tshika ku sola vanhu lava organise-aka swilo leswiya vanhu lava va kurisa ririmi ra hina matsonga machangani sweswiwani hi le mepeni mhaka ya vona vanhu lavaya ni nge va hlaya mavito hi le mepeni ha tiveka hina matsonga machangani hi mhaka hi mhaka ya vona vanhu lavaya hi ku loko va organise swilo va swi hoxela ka social media na tinxaka tin'wani ta navela. ka rin'wani ra masiku a ni ri kun'wani ni nga ka ni nga ku hlayi vito ivi un'wana a ni byela ku ku na ndhawu yin'wani ni yi vone laha ka ka ka ka ka social media ya hala Pitori hala se loko ni vutisa un'wani i ni byerini because wena Mutsonga Muchangana ndhawu liya yi njhani ivi ni n'wi hlamusela ivi a ya a ya hungasa loko a vuya a vuya a ku hayi le ni fambe kahle ngopfu ha ka hungaseka ku kahle ni ta hamba ni ya loko ni ri na macheleni. ivi a ku ri ni ri ni ta jika kwalaya a ku a ni ni ya pfuxela n'wana wa xaka ra mina hala Tembisa va huma swin'we hi K_Z_N a ku a lwa xaka ra mina ni n'wi vutisini ku ku na ndhawu yo karhi buti wun'wani ni byele ku yi kona hala Tembisa ni te ni ta kona ivi a va dyi a kuma a fika a ti tsakela munhu wa vanhu ku nga a ku zanga ku va na nyimpi a ku holoviwanga a ku endliwa nchumu se vanhu lava loko va va va tlakusa ririmi ra hina Matsonga Machangani hi nga va soli. i nga fambi i vulavula swilo swo tiva hi wena kwala i sukaka hi kona loko ku ri ke ni wena u kumana na vanhu lava i xa wena sayitini vanhu van'wani va kumana na vona and the more i zonda vanhu lava va va va organise-ku ti-event letiya i the more ti-event letiya ti kula ende loko mo cheka ti-event letiya ti kula vhiki na vhiki. vhiki na vhiki ta kula loko ti ku December ku yiwa hala makaya mi kuma ku tele vanhu lava va organise va ku hayi hi ti twenty four hi ta va hi ri kwihi hi ti thirty one hi ta va hi ri kwihi sweswo sweswo se a hi tshikeni vanhu lava organise-aka ti-event letiya vanhu va ka hina n'wana loko a ze a suka kaya a ya joni a ya lava ntirho i munhu wa .